Сөлфәт Гәрәев, менә мин сине монда күрәм. Ресторанда, театрдан ник киттең? Театрдан?
Син бит Тинчурин театрында эшләдең, ялгышмасам. Кариев театрында эшләдең. Ник киттең син? Театрдан китергә мәҗбүр иттеләр. Ник алай?
Беренче, беренче сәбәбе шул, театрдан китергә мәҗбүр иттеләр, белмим ансы инде аларның сәбәпләре. Ә икенче сәбәбе үзем дә теләдем, акча эшлисе күбрәк килде. Күбрәк акча эшләргә теләдең? Ник театрда акча эшләп булмыймыни? Театрда акча эшләп булмый. Театрда хамланып, театр өчен эшләргә генә кирәк. Гаиләне тотып булмыймы? Гаиләне тоту, тотып була, ләкин бик авыр. Ир белән хатыннар бергә эшләүчеләр бар ич инде театрда. Гомер буе театрга хезмәт итүчеләр бар, гаиләләре бар. Менә дигән итеп киенеп, ашап-эчеп йөрүчеләр дә бар. Дөресен сөйлисеңме син? Дөресен сөйлим.
Дөресен сөйлим. Синең Андый хезмәт бер- хакың күпме дисең театрда? Хезмәт хакы 13 мең. 13 мең? Әйе.
Хәзер ничек э, акча эшлисең? Хәзер Дворникмы син?
Юк, мин карбыз сатам. Кая сатасың? Юк инде, юк, карбыз сатмыйм. Мин хәзер эшлим шул ук үземнең профессиям буенча актер буларак, актер педагог булып. Мин балаларга актерлык осталыгы өйрәтәм. 90 нчы гимназиядә минем 60 балам бар. Дүрте группа, унбишәр бала. Һәм подростковый клуб Лимонадта эшлим, икенче эш урыным. Һәм инде өченче эш урыны, ул да булса банкетлар, туйлар, мәҗлесләр. Ну, мәктәптә акчаны бик күп түлиләр инде сиңа бит. Аллага шөкер. Алып кына бетерә алмыйсың. Ну, театр кебек үк тор ич инде ул, барыбер. Театр кебек, ул миңа илһамлану чыганагы. Нәкъ театрдагы шикелле илһамлану чыганагы, мин алар белән төрле конкурсларда катнашам. Мин аларны алып чыгам, дөнья күрергә, кайда телиләр, шунда барабыз. Менә Бәлки, ну, алдан әйтәсем килә, ачасым килә. Менә Санкт-Петербургка барып кайтасыбыз бар. Алла бирса, Алла бирса, үземнең балаларым белән спектакль куйдык. Шул спектакльне Санкт-Петербургка күрсәтәсебез килә. Һәм инде балалар белән эшләү миңа бик ошый. Миңа алар бик яраталар, алар минем өчен бик сөенеп торалар. Бары да яхшы. Син инде театр белән бер кан җенләнгән кеше. Анда кайтырга уйламыйсыңмы? Бәлки.
Беркайчан да юк дип Кайсы әйтмим. театрга?
Э, Кайтсам да шул яшьләр театрына кайтам. Иң беренче кергән театрым, ул да булса инде яшьләр театры, Кариф театры. Ну, яшьләр театрын сине алырлармы соң? Син бик каты сүгеп йөрисең аларын дип ишеттем мин. Озын колактан. Озын колак дөрес әйткән, сүгәм мин аларны. Шул сүккән өчен дә җибәргәннәрдер мине, бәлки. Мин бит үҗәт кеше, мин үз сүзле кеше һәм туры кеше. Туры әйткән туганына ярамый ди. Шуңа күрә барлык булган әйбердә ул бетә. Шуның өчен онытыла. Онытылмаганын оныттырырбыз. Бәлки кайтырмын театрга. Әти-әниең сине бик яраткан сәхнәдә. Әйе.
Аларның менә өметләрен акламадың инде син, ә? Эй, театр училищесына ник кергән инсең? Әти кертте. Әти? Әти кертте.
Әтиеңне сүгәсеңме хәзер? Юк, сүкмим.
Әтиеңне сүгәле, шушы ни аша? Акчарлак сайт аша сүгәле, исеме ничек? Илшат була әти.
Илшат? Әйе. Илшат әфәнде, ник кертегез инде? Ник балагызны җәзалыйсыз болай? Җәзалана бит. Шулаймы? Юк, юк, юк, җәзаламыйм. Әйтеп торам бит, Абдрахим, бәлки кайтырмын театрга дим. Язсын. Язсын аны, язсын.